apa tiri kubva mozambique apa nengoro yenzimbe nemabhanana tiri kubva mozambique ichipinda muzimbabwe anzimbe ah, mwabva nadzo kuri kuri saka mwachaja mareya wemwi kungoshanda chete mari zvemari haidi zvenyubatai kuhope mbuya
takafatira mhedu Ii hakuretu baba wani.
Yo wanike kuhamba hachatoita kuti kusuru abvira kuti haa tafi tafi was not ndakabatika zvisingaiti wabatika patonetiyada kuwa ndiye takabheti tada kuaka mm. munhu wakona wazonge uyo wazvikirikiri ndiri kutoti zvepadheni pake zvechini pane zvaari kuda kutoita futi saka kuti ndizoti ndiri ndega manje mhezi dzacho munondodzizivawo
Ninja mu mangu atachara nongo ndo kuma kushavi. Apa wato bhenga nyaya chikafu kwa chikafu yechi kunesa mai zvakadai zvadai saka mai dhinga kwa chita kwere town ini. Kadi chakwere ta Kadi chakwere ta uso wa mtunzi. Hmm. Kabu chobikwa. Hmm.
Ini kwa kuzvibikira zvite.

Mira chibaba, isu tiri kuti muridzi wemabhanana ka ndiye une nzimbe. Pachadzikiswa manzimbe idzo ka uchamuona kana kuti iwewe womubvunza kuti mabhanana ngani. Andi atemwa apa pa pamagusha pachishopu apa. Hey, that's the rational. iwe shamwari iwe dhiraivha iwe
dhiraivha usadaro shamwari Iyo mombe ngadzihambire pakati apo hona uchagura efedza nyamusunda idzo. Kuti akusi kuda kurya. Yo andi wamuka usiku. Andi utori nejuzi. Usabhaya murungu kuti nzara murungu.

yo unozoti pane mira yo unozoti pane vakomana vatora nzimbe vaisa zvihengewo ezvi ndozvatikubhuya kuti ndamuti ndichatora nzimbe imwe mberi

Ah, moshata manje saka muri kuti temba ndi
mubvemotitengera chingwainzara murungu
motitengerawo chingwa unomutengera

dziye dziri mberi dziye dziri mberi dzesingabwei
kunooneka zvikomana rezvoda mushando kwenyu nemwombo dzakufuka dzoda Iyi unofanira kuti muchiisa papera.
ati tinombotangira pa 20 teonawo maushira akona

handi mundwi mambo mundwi aichaiya ngazi ndokwambira ndikubhawo kuti unobvei rumba munokangana ndi mambo ero achaya oti ndiri mambo ini mambo zvakanaka kuti amamiswe nemunhu oenda kwamakira nyaya yake ita vali mm. kutoti kwakaambira munhu ochaya kwati kwaya hamba kwamapungwana vodii mm. zvinoenda bhoanomamisa nga nyaya yakadai yakadai zvinoita here kana kuti handicherwa mahala ndakaona kuti ndakada kuzama kutombodi asina kana kuti otouya ondishatira muchindo ingaa ndotosvikawo muno kundokuziva kuti kuvhikawo kwemunhu warwadziwa ah. ah. ndonditsikira mhaka ndokandirawo iya ndotoona kuti ndokwadzirwe mahala ndosiya renge woti ndimambo mama
ngoti iya ndosiya renge woti ndimambo ndeiurayiwa mm. iya kuna zvakadaro Peixe.
Abazilika marandi na kumpana no hamba nayo wari kutara chukwa chandazo. Kuti muze munhu usagare pana baba mungata munogona kuti isu tisu tinobhaiza chinyi. Tinobhaizira mai kana kuti mai ndiwo anobhaiza hamuzozivi kushora. Tisu takabarwa munenge miti pamwe chinyi. Vana vanobhaizira mai.

Yo unobhaisa mfana iwe. Unofanira kumbokupa pachaita uko. Mwana ari mabhebha apa mwana. Kumasikana zvitise. Vakomana vari vakomana vari kubhaisa. Ah, iya. Mobanduka.

saka imwe vakomana sezvo sezvo mati mombe idzi dzamukire usiku iya kwaramukirwa ngei yakumukirwa vari kuuya asi kuti mafanzi ake